Eh, ile tuo gileo si ndio? Ah, ile atuogi bwana, tuore bwana, ile atuogi bwana. Really? Watu, wapi watu? Wapi watu? Wapi watu? Watu wengi kujeni hapa tu. Watu. Watu. Watu, watu wengi.

Echage gino ni chako ga nang'o cha by the way. Ne ni penjo ga nang'o nikech kai dong. Nikech kai. Ni da bed gi pesa da nyiewo ni kor guok di chamo gi kwon bel di yieng' ka punda di yieng' moloya
omari
Da bed gi pesa, da nyiewo ni kor guok, di chamo gi kwon bel, di yieng' ka punda, di yieng' moloya. Dong nitie pat moro ma wacho niya, wadhi yieng' me kwalo, tena mwa me jieng'.

Jaduong' moro ba gineno dhiga nang'o odhiga nang'o hmm? aya koni kendo koro in in in ko matin ah matin en minyala ni kine kode aya koni kendo Angi koni kenda gi koni Ako chete gungu nyolero Jaduong moro buogo kapielo Uli ingo mega Yeah

ako ni maber kabisa ni ma endi kor wan Mombasa pwani wan ka endi gi tim Kivu Makawele mm. eh, king'iyo bathe ka endi wan gi Chantel iluongo ni Chantel Chantel Makaveri mtoto TZ eh Chantel mtoto eh, eh. kuja

oseto pok naneno mikadoga kata oduong' to pok naneno mipogoga kata oduong' to pok naneno mipayoga niya wan othure wuonya iro nyawe yegonagona yegona banjo nyawaya we awere koro siato pok naneno ming'adoga eh. an osieto to pok naneno ming'adoga adugudu Kata oduong' to pok naneno mitong'oga. Kata okuot pok naneno mifuong'oga. Koro eh, apenjo mari. Eh. In sama itimo gimoro, itimo gimoro kiparo koso kiparo. Nare. In tangi buki ni gero ot, ot osechung' ot ber, tiwuoro ka ot ber, ibuki muko ot. But mano to mano to vero kote mare. Dong inyo ka wachi ni. Wan fans wan mwenyore.
Eh. Ongere moyudo. Niyo wani vera nyajo Kenya ne nigo seto mi tingo todo Sianda Vera nyajo Kenya ne nigo seto mi pimo todo Sianda Bango ngado kita Bango ngado kita Vera ngado Neno kama wena mitnago Kama wena mitnago mm. Ni kushoto imepaiwa na kulia ah. Nyami imekimbia ah.

Gino osedonjo 1.5k. Iwinjo? Mano nyisi ni eti jok ma wan go ing'e ni nyalo bedo gi fans moko ma oli. Gin zamiro moko odi ka giparo kodi ni bwana you are talented and you go. An an gi sewacho na gino mero ato na fresh gi kwa ka ne omero. Fresh gi ka ne ati otore you will go far. To ng'ato ni kata fair. ah kon gi subscribe in in gi ne in gi youtube account in gi youtube channel lo youtube channel an go ilongo ne oture jawa ah oture jawa let's support oture bona andu se support bwana an yoche ka yao youtube channel but we are at 3k and uh, we believe eh. ndalo mabiro mbele kama tenne wadhi chopo wadhi chopo 4 4k our target

but mano gima noserumo e, e, mano wacho ni uongo kabisa nikech eh, karo kaka wuoyo gothure ni ok daket wache othure ni bwana othure wache kama mm. iwinjo mm. dho ni ati mago to noserumo wan ka ende gi jamo masiria siluongo ni dere dere ni saman Mombasa kama makore makore security na saman Mombasa kore ma security na watu wa Mombasa kwanza kabisa tumeshukuru sana watu magongo jana tulikuwa Mm, Dreams Lounge. Dreams Lounge Magongo. Name it mara tayari Zigilangi tulikuwa nayo Ken Wodogana, tulikuwa na Black Albino Promotions alikuwepo. Akuni ni name it mara tayari ne chalolo no ndisore no ndisore hmm? mani mwacho ni biro bedo mo ndisore biro bedo mo kuot chu biro

Uh, ni ati ni pole sana bro kane ariambo ni asibi ah, no goginga the governor in kaka wacha ko kori ino kwa were kori kaka we to kori jok magi ma bro promoter inya ka waber kori masawa inya ka waber kori masawa en mani ati koro weche media ge ma koro wadhi moz wadhi moz wadhi moz wadhi moz yeah kaso an view na en ni koponi ati maybe ngato chwanyi to you can get him It is, it is good than kapok uh, discuss gimoro e online kuong imanye wachi bwana ne en kama kama kama kama. Meanwhile, adwa ni waduok luero kamano tim Mombasani akoni maber kabisa ni wan gi Kevo Makawili kawuono wadhi bedo Ukonda Ukonda Ukonda kingeni inmo mbasha hakikisha umefika ukona kawone madhi wacho Kiswahili okadwa na wach Kiswahili ka nikech ka koro anga sedonjo ukunda kore ka Kiswahili ndolal eh kore ka Kiswahili ndolal an an na wacho ka Kiswahili in fact most of my lives kopo ni nyalo preview back an na wacho ka mana Kiswahili but koro ngato ne ngato nodhi oira gi Facebook Koro ok anyal wacho Kiswahili but ka ngachopo e stage to ang' nawache. Meanwhile, akoni ni amedo paro ni maber kabisa ni eh, wan gi wer kacha manyien iluongo ni Ativera Siddiq Amit Maratari. Wagon wero kamano nikech usekete kachacha at one point cho chiko mana toke chiko toke within a day awinjo kigoye kaere wadwa nwaonje matin Wadwar waonje matin. Pok naneno ming'adoga. Kata oduong' to pok naneno ming'adoga. Orane uru comments go kanyo mondo wasomgi ka endi. Wasomgi ka wasomgi ka aneno ka endi watang'ne omera watang'ne kuma wantie mera ka koro rach. Ka koro rach bwana. Ma rach. Ma koro sura engineer no en at 400. Iwacho ni ng'ato ne oiro oiro oiro gi Kiswahili. Eh. Oiro gi Kiswahili. Koro koro mane mane mane utus jawash. Inyalo dhi kachacha endo timanye. Ma iluongo ni sipeka. Mani iluongo ni sipika. Sipika, sipika, sipika, we, we wamanya ne moro cha. Wamany moro cha. Gigi nie YouTube kwano. Ah. Eh.

Wan ka endi gi hosto jawaya iluongo ni hosto kamata waya fanya mambo hosto bimose jogi bwana jogi ng'eni neni ga nena Omari I should join you Vin Msafi karibu sana we attack nwe hosto jawaya

Baba, baba ini smart bwana, ini smart. Okay. Eti Eti Mosi na mari ya vene mani lungo ni Stephen Ouma the governor. Omari lakini

Miwa nying werni Omari. Nying werno idhi e YouTube. Haya, kama YouTube. Ma YouTube.

iluongo ni iluongo ni Vera Vera Vera Sidika Osiato official video MC Mary Nash fit oye ochalo kama ene koro en at 1.1.6 Twende kazi koro eri ariya kamano to wachako tich. Oture ne Oture miel but video ka TV kaje bwana miel bute kaje ine ine Oture

Chok nyachalo wacho ni en odhi e YouTube kore koduogo. Ni osiato parore. Nindogo. Mani luogore. Mano bon sana.

watemo nonde en mana ni un ema samoro ok udwarwa lakini kuom adier adieri wan to watemo no gigo ng'eny kanyo if kidhi kanyo uh, kopo ni ati idwaro maber ahinya sama isedhi ka inene kanyo to iridori piny wan gi gimiluongo ni playlist kiridori e playlist ka uh, wan gi playlist playlist ondik ni MC Marinash parody stroke comic comic cover iwinjo Koro wanyalo chako kama, yomre tele utamwa maisha wan kacha gi eh, nyajera duok na sipika. Thank you so much. It is at 44k. Wan gi papo kethre papo kethre is at uh, 2.5 tuko na chamfea. We aonje chamfea ni chamfea ne winjo ka ji mit ne ka ji sana.

Pesa imanyo kiyudo. Steven Oginga Oginga the governor wacho ni koro mia ariyo be gima iywago. Ha. Matin mine ni chayo to gini manye kiyudo ga. Gini manyo kiyudo ga. Pesa imanyo kiyudo mama. Dai, che presa, ya. Presa buona.

Kendo ng'eny ma serious. Aya, adwa nachaka ket dumoro iluongo ni ati ochot. Ochot idhi adhi YouTube kacha cha tiwacho ni jachode official video en at 18k. Ochot bwa dono hanji. Kawuna dono hanji mana thumbe thumbe gi mo os, thumbe gi mo dono hanji mo os.

Omari mondo ing'i itim kamacha o Charles Okatali ah. in kichodo to choda choda donge ing'eyo gimiyude in kichodo to choda choda donge ing'eyo gimiyude ah, makoluogo to rumo we wuoye gino sabun makoluogo to rumo we wuoye del bende denda Timo gima dwaro we wuoye. Del bende denda timo gima dwaro. Uloro YouTube wayawo moro. Iluongo ni MC Omari Nash KA. Ne ng'ato luonga na jachode tajamarindi mani luongo ni Steven Ouma Steven Oginga the governor, kar umano to yakanye. Natiyo tich ore dakonde kae. Joma yanya natimo tich ore dakonde kae. Omiyo joma yanya Bon tije subo wachno mari ket na japeto. Othus Yine yavaş. Kanka choro to yawe adonga ng'eyo gima bang' ma waketo japeto ji dwaro japeto bang' ma in kichodo to choda choda donge ing'eyo gimiyude in kichodo to choda choda donge ing'eyo gimiyude gino ok sabun ma koluogo to rumo we wuoye gino ok sabun ma koluogo to rumo we wuoye

is our weakness. So anytime you are happy, it is we, we are also happy. We are also happy. Eh, yes. Anytime you are happy, we then are we are also happy. Koro sani eh, wadu no kedi nige japeto. Mm. Wadu no kedi japeto. Kapo ko keto japeto. Yeah. Adwa ni waonji nege live. Eh. Live ma video ne kacha to eh. wago yo live. Eh. Watemane. Temane watemane. Japeto, japeto, pendi winjo kalungi eh. Winjo ta winjo kilunga. Gimedwa na tem chaki. Oh, japeto mara japeto, pendi winjo kalungi. Winjo ta winjo kilunga. Gimedwa na tem chaki. Oh, na makoro wan Mombasa do. Wan Mombasa.

manoda ume wacho na kusobago moro take ya inyalo yudo wuone madongo dongo mabiro repi keten mano wuonu ume wacho na kusobago moro take ya inyalo yudo kwere madongo dongo mabiro kethi keten mano kwaru ume wacho na kusobago moro take ya omiyo nasayo i kakwayo i adwa ni dogo pacho Mago chang'o miwacho na dala to kadogi sani.
Stephen Odinga the governor wacho ka sheria. Eh. Bedo ni unyiero. Eh. E lit ne anyuola pare.
Ni bedo ni nyiero no mano lit. Mano kore e lit ne anyuola but moro ne osiepe. Anyuola dwa mana ne ran. Eh. Ishik e, e mana kikuyo. Japeto ng'ato ne wacho ka ni kuma koro wachope kodi onego bed wang'awo bana. Ah. to wendi achiel che mwawero nyaka penjru en mana ni koro wawer ok wamany pesa wayawa eh, ni koro idonjodonje japeto marwa japeto bende winjo ka luongi e winjo ta winjo kiluonga gibedwa natem chakiya yawa japeto marwa japeto bende winjo ka luongi Winjo to winjo kiluonga gimidwa na tim take. Oh, Nairobi kato nyiri becho lakini biro nye. Mm -hmm. Mano pesa na eme wacho na koso mari moro. Eya wa Nairobi kato nyiri becho lakini biro chamu. Mano pesa na eme wacho na koso mari moro. Inyalo yudo de madongo dongo mabiro repi kethen.

Pendi winjo kaluongi winjo ta winjo kiluonga gimerwa na tem takia repkesha mani luongo ni japeto marwa mani luongo ni repkesha in peace wakuri ni tu wan gi album sani moningo wambe watem ne launch yes waonje waonje ne gimanyien wachako waonje ne gimanyien mapoko mar mar vera wa ha eh waonje ne vera ah vera vera sani trend vera kolo no wuoy mang'eny idhi adhi e youtube kacha timanyo youtube kacha eh.
timanyo mco marinas eh tiyudo ondik ateka maber ni vera sidika gima dwona pari ni owedhe gi ochot matin oh, eh, eh. Mm, mm. Niye wan tinde ka yudo chot moro mojoga an tinde ka yudo chot moro mojoga Niye wan tinde ka yudo chot moro mosina an tinde ka yudo chot moro mosina Namba chiga en go to podo go chuna

Tinde ka yudo chot moro moseda mano waonjo nwajo ok odonu ok odonu ogolu kapok watimo launching ok wanyal timo launching kapok wagolo wer moro be wer moro be nitie mamit modwa ne gire wende odhuro niya wawach ni atiria

Umi namba to kare omiyo jemo. Hey. Umi namba osepna to omiyo jemo. Hey. Koro bedo janja siana, koro bedo janja. Mm. Samichiwo namba toto bedo janja. Jokuwa pesa makwayo pesa mago mago mago ruchi. Eh. Jokuwa pesa makwayo pesa mago ruchi. Jaor fea to lando mago ruchi. Amano ah, ruchi. Jaor eh, fea to lando. Eh. Oh, amene jaor fea mago. Jaor pesa bang'e lando mago ruchi. Jakuwa pesa pile pile magoruchi jagol chae magolo chae mano sevi jachul rent machulo pile mano sevi mano sevi osiepna mano simbi wape wape namba yako wapenda wasipiganishauri

Um, kaka ineno no endo wadwa ni warwak odongo kendo wang'iyo kaendi waneno ka wan godongo wan, wan, wan godongo don kanyo sawa ah, koro odongo odongo swag uh, eh, karibu sana kanisa wa mar sda koro odongo swag dwawero chwade gi nyundo but sda dongo dongo donjo okwongo ne haya haya kasotimo introduction mm. aneno ngano dongo mm. agone nyasaye erokamano kuom chopa e kanisa ma kawuono ni ah, ah, agone nyasaye mosesiela erokamosesiela an nochaya kisumo an noyanyo kisumo an noyanya kisumo koro kawuono kabiro ka tang'e ni en duong' mar nyasaye an gi kwaya achiel kende madwa na agene eh. koro wachako ah.

ne jok manie Facebook inyalo gonwa simu. Gonwa simu. Gonwa simu e namba 07 92 waom simu. Kong'yo msimu, wemia jogi namba ka kong'yo msimu. Basi ng'ama neno wakanyono en wadwa paro nini ati wan Mombasani. Mombasani kuko ni ati in Mombasa galwora mare. Bia bia to kori nyero ma serious wan kacha gi team kevo makawele. Kawuono wan okona. Football. Jo kundo kundo wamo wacho ni a

Wadwa wadwa wadwa ni ung'e maber ni wan gi eh, ng'amwa dhi mielo kawuono maber kabisa en kevo ma kawendo. Kevo ma kawendo. Mwak lepi ateri bayo mama. Wewe maisha mirwake lao maisha mirwake lao. Man ng'eya ni wuoyo gi nyako mandu koro ing'e gadusi choko. Eh.

Okunda.
Kineno gini.
Kaso yeah. chieng' ma kiny.
Wewe mege program nyaka jo mar kiny. Mar kiny. Eh. Nikech ng'ato samoro ok dhi yudo data. Ng'ato eh ok dhi yudo data mar kiny. Kiny wan mani.
Kiny on Sunday after church. Eh. Mano chakre saa aboro. ating'eni jogi be samoro ng'ato ok dhi kanisa eh. koro nya wach ni ajoka nowacho mana ni after church in bi kato kilemo bi kato kilemo bi kato kilemo bi kata in mana kafiri eh, nikech kache pur kuma kuri ne nwa dhecha machi polo wan kachi chabe koras mang'eny kwaye mar atari miko ni gino gini miyo ng'amiero ne ne jok mane Mombasa gi alwora mare kiny wan Bombolulu Bombolulu e kuma iluongo ni Acapulco Acapulco eh. gino to chandi wache kiluor Kisimani Kisimani dak wache wache keja chini kiny wan Acapulco nyaki wach mos nikech ah, jok mane kacha ng'ene wan gi jok ma serious

Koro biye Chako tiyo atiya gi mara mbui.
biye thum mm. mi jathum red pen packets abich. Yes. Mondo koro jathum ochak red tiki, owere gi blue tiki. Owere gi blue tiki. Eh, akere yora maber. Awinji maber. Eh, meanwhile, adwa wacho ne gi japeto mondo waket ne gikebe check. Mm. To wakoni kuma koro watimre kuma to bwati ka tiye. Kadona. In a very chungling way. In a very chungling way. Aya, koro jo kamera uonjo kore.

4 3 0 Mipara dai. Haya. Haya.
Japeto marwa japeto bendi winjo ka luongi e winjo ta winjo ki luonga ni duona te en wer ma manyo ka koro koro wan wacho en piny ka tude ne hey.
okano bago at makore ne eh Kano ba kwa imanye imanye japeto eh, japeto. Mapeto mano mokola ka uma leny manale. Japeto japeto japeto japeto a ah, ah, kanyo kode yude go ka ka mapani nya yude go mapiyo. Mm. Wabika. Wabika. Yes.
To watim kama. Eh. Nga man kanyo no endo somane comments. Somane uru comments go pepe mondo wachak. Ng'ato biro wacho ni mari kata eh, kata. Okosom kata comments. Okosom kata comments. Mm. Somane comments.

Gombo lulu, baba yindo, ande nuki maku tiende wa mujere. Hey, jamani somo kome, nimekoro kame rohere. Eh, no somo kome, kome rakuro rohere. Kinywan, ah, kinywan, bombo lulu. Eh, eh. Simani, mm -hmm. kumilu ongoni Acapulco, mane club. Toka uono. Ka uono. Eh. Wano wachomo ukunda, live and direct. Eh.

Kevo, Kevo Marwa, kidhi e club ok inene obiro chako wuoyo makuri ka nuse ya kono wan gima wasewacho ni wadwa timo gima wasewacho ni eti wadwa timo yes. oh, kokweneni twang'e maber in farwa ma Mombasa mm.

we wago negi japeto chap chap mondo ya in a very chongling way eh mondo koro wane kaka otimo eh aneno ka jose manyo thude jawaya pa eh, chap kibo mako wi kibo mako wi nyaka ai ni pore ta nyaka japeto aya koro idhi youtube kacha direct jogi kaka wadhi mayom kabisa ma koro kok idwa ni channel ma idonje youtube onike ne ndie kar search aha omre omre ka bero kwa kwa citizen oja oja jo mapuonjo Oh, uh, and Submariners, uh, Maasani 1 get 3.08. By the way, thank you so much wafuasi wetu wadhirene koro idonjo kanyo tik lake in iselect kamano kamadonge eh, aseke lake in adiye diriyo sorry adiye diriyo koro kise click in tidhi piny kidhi piny idhi yudo ka wan gi uploads Kalaploads, mm. Kalaploads, gidhi piny. Kidhi piny iyudo created playlist, wan gi adverts. Mm. Koro adverts temo osetim wan gi prariyo kide. Weri gi advert. Weri gi advert. Videos.
Koro advert no kiketo to dhi gode go advert nyaka piny. Mm. Koro ng'ama maybe mari notimo ne advert inyalo ng'e advert ni kanyo. Then wan kae ndege celebrity konde kani celebrity gossip talk shows moko mwari beto ba gen gen kani koro kochako to dhi dhi nyako tieki kasto wan gi koro mzumari nash parody stroke comics cover gen kanyo koro inya yiero kanyo koro kwa biro kanyo ok chak chandi wan gi duok na sipika ma is at 44000 thank you wan gi papo kethore papo kethore is at 2 2.5 mm. koro ka wan gi cham fair 18

Akena chakre gi kanyo. Chakre chakre gi gi kanyo. Kanyo pani sawa. Kanyo sawa. Kanyo sawa. Kanyo sawa. Kanyo sawa. Ah.

ni ni ni wase gombo to un in kanye a a wini wini wini timo marach by the way wini ni Mombasa ka oh wini ni Mombasa to wini tamore atama bwana ni ok nyal biro mamielwa seriously surely That is so bad. And we are in Mombasa.
This is the second day. This is the second day.
Yawaka one Mombasa and you don't want to come win it here.

Rwak lepi ateri bayo mama ne da da Orlando nyaogenya mama japuonj wuodo owete wacho kacha ni Oyugis town aneni eh. maler kabisa mano Oyugis town eh Oder Vincent wacho ni otek manade umari nash kaso nyakwar nyobacho wacho ni omin karo puga eh. uwero wuot tonyero Onyiero mretari. Stephen Oginga the governor wacho ni bedo ni unyiero lit ne ji mano mano mana pa nwazi somo. Aha. Aneno ka cha endo eh, ka This is too funny.
This is too funny.
Nyinge tama yudo ka iluongo ni ah Odhiambo Otieno Apas. Mawacho ni ati this is too funny. Ah. Er, wan gi wer ka endi mondo uno tiek nigo show to ngata ngata man Mombasa kik wadog Nairobi kok uneno wa. Kindly. Kindly, that is a request mm. that we are requesting you. Do not do that anywhere where you are. Maningi na wacho ke zongo demana. Ima wacho ko tawakia kala mkende. Eh, but where you are tangea. Kechini kona ni umari where you are. Where you Come are. in front.

an an an munena ni nachako bedo CEO chon maraya klas auchiel asebedo gi company eh. midwa nena office apa ni joka nedwa miya contract eh. chieng' moro bogoya bwana nikone niya hmm. mano kasetieko sikul hmm. apa ni kaseche ma koro tich nokethore nago hmm. adhi adonjo ofis moro bwana to jamachani gin gi ng'ato kanyo aduongone tak tak tak to kona ni please wait takoni mani 37 kilogram Hmm. Kako kuna ni place weight chetan weight na mare de. 37 kilogram. kilogram. Are ma ka gidi rao ko to biloro. Do. Nyaka zani poka dogo office mora mora na de chimo interview. Yeah. Meanwhile, ng'ato wuoyo kanyo. Haya. Haya. Koro we waketni. mano iluongo ni zantiva Zantiva. mielo kopo ni Mielo. idhi e- idhi idhi e thum cha idhi nene ondik Eh. ni ni vera ng'o Vera Sedeka.
vera sidika ng'o By, by MC Omari Nas. eh, kidhi e thumni idhi neno zantiva Eh. thumni koro thumni en to wayude mayom thumni yudo yom ma thumni yudo yom Idonje YouTube. idonje youtube kanyo mokwongo waket sauti Sauti ka keto to nyiso ni gima rachar no tho. Mm. Gima rakwar.
Aya. Koro mano to nwasegoyo. Mano ne wasegoyo. Koro dhi e vera sede ka osiato.
Bas.

Emre, Mombasa ka anyalo dak makos dok Nairobi. Ok aneno ok aneno kodhi koda maber. Anyalo dak ka makos dok Nairobi.
Omari. Ah.